यौ चलि एलियै आब हमरा कहीं कामो पर जाय ले छै आ बच्चा एलै स्कूल से कि नहीं एलै दैया गे गे दैया हाँ हाँ कथी कहै छै बुआ ई ककरा लए गेल हँ एली स्कूल से तू ई के छै बुआ ले ने तोरा कहै छियै के छियै नहि छियै से बोले कुर्सी दही ने बैसै लऽ तब ने तोरा कहबो सब गप खुशखबरी सुनबै छौ या दही बैसै लऽ बैठे ये बैसू बैसू ई के छै पापा सुन हम तऽ चलि जेबौ काठमांडू ओहिठाम साइड चलै छै आइ काल्हि पुल टूटि गेलै हँ बनबै लए जाय पड़तै डी- ऑफिस जतऽ खटेतै हमरा जाय पड़ै छै हाँ आ तोरा हम रहै छलियौ तब ने केस सीख दै छलियौ कपड़ा खींच दै छलियौ स्कूल जाइ छली हाँ ताहि दुआरे ई सब कुछ करतौ तोहर आ ई तोहर छोटकी मम्मी छै छोटकी मम्मी छै हाँ एकरा से मिल के रहऽ पड़तै बेटी किछो ई जे कहतै नीक कह मतलब तोरा जतेक सीख हेतौ बाबू ओतेक सीखिह हम तऽ चलि जेबौ आब काठमाण्डू काल्हि भोरेके टिकट छै हमर हम चलि जेबै ताहि लए कऽ बेटी जे भी तोरा ई मम्मी कहो ताहि हिसाबसँ करिह इसकुल जिह टाइमसँ पढ़िह बुझली बात आ बदमाशी किछो नहि करिह आ तू जे कहबह से ई देतो तोरा कोनो चीजके तोरा कमी नहि हेतै इसकुल तोरा सङ्गे लए जेतौ सङ्गे ई पुरा कऽ इसकुल फेर लैयो लए जेतौ एको रति बच्चाके तकलीफ नहि होना चाही एकरा सङ्गे जा कऽ इसकुल तलिक लए जा लए कऽ फेर आ ठीक छै हँ ई बच्चा इएह टा छै हमरा ताहि लए कऽ बेटी हमर सब किछु छी एकरा कोनो चीजके तकलीफ लेकिन नहि होना चाही ले बाबू मम्मी चौ ई प्रणाम कए ले आ लए कऽ जो घर गोठनी रहै छलियै तऽ कते नीक माउस भात खाइ छलियै दिनके दिन रातिके राति जखनी मन जे हइ से खाइए अखनी की करबै जते पैसा आनै छलै कमाए कऽ सब हमरे दै छलै हाथमे अखनी साग भात खाइ छी अखनी आइ तऽ साग तोड़े लेली लोकके बाड़ीमे तऽ साग भात खेब आ ओठनी सब दिना मौसे माछे खाइ छलियै जतऽ कमे के आनै से पैसा हमरे हाथमे दे ई कोन दूध बेचा सङ्गे चलि एलियै हमरा कपार जड़ै छै हमर धियापुता केना रहैत हेतै हमर बेटी केना रहैत हेतै हम टेंशनसँ मोड़े लए ताकै छी हमरा एको दिन नहि देखै छियै बेटीके भेटतियै कनि हम बात करतियै आ ई दुइटा बोरी जे छै

भूख लागल छै लापली ओनाहिते घर में एकरा सुख करे खातिर हम हैं देखने बियाह कर के हमी ना भागे ओतऽ से हम देखने तऽ केहन सुख करै छियै ने हाथमे चूड़ी छै ने नील पोलिस लगबैत छियै कहियो ओ तऽ महारानी बनि कऽ खाइ छलियै एखनी नौकरनियो से व्यस्त जेना झाम लाल राखत ओनाहिते रहे पड़त एतऽ नौकरनियो से हाँ। करियै हमरा तऽ किया उठा कऽ अनलियै हमरा कतीला उठा के लाभ लिए खाली बोलत रही छै ओ तऽ दूध खाइ छलियै ए तऽ डेली दूध खाइ छियै अहाँ आँय कम भेलै दूधे टा खोले से होइ छै माछ मौस नहि चाही एह, माछ मोच चाही लता- लता कपड़ा नहि चाही जते बल्कि- दूध में शक्ति जो कथी में शक्ति छो आँय? माछ मोच चाही एकरा दूध खाइ छै ना जल्दी साग काट के खाना बनाबू हम दै छी दूध बेचे खातिर

कखनी एतऽ से हम बाजार से भेट पड़े ओकर से गेल से ठाढ़ रहै कोनो बात नहीं साते देर रहलियै तऽ भेलै आधा घंटा रहबै तऽ की हेतै और आधा घंटा देखै छियै हमर बेटी आबै छै कि की चल देखी सब बच्चा चल गेल छै तिहे टा पछुआल छी स्कूल से चल रुपा गए रुपा तू क्या छी गए चल स्कूल चल

कते नीक घर रहे हमर कते नीक हमर बेटी रहे सब चीज हमर हाथ से चढ़ गेले ई दूध वाला हमरा सब दिन मारे छै पीटे छै हम केना के रहबै एडी ने हमरा खाय ले दै छै ने हमरा नीक से राखे छै केन काम कर लिए घर वाला तो घर वाला हमरा बेटियो चिन्है ले छोड़ देलकै जकरो हम जन्म ने रहिए सो चिन्है ले छोड़ देलकै हम जाइ छी हम दुख काटबै की करबै जे लिख लिए कर लिए कोन मुँह झौसा संगे हम लात लागि गेलियै ओहि घरमे केहन नीक हम भनसा भात करै छलियै खाइ छलियै गैस करि कऽ खाइ छलियै एहिठिनी हमरा की भेल छै ई धिया धुकुर छै हमरा कते धिया लगै छै आँखिमे एकदम हमरा लोरे टा निकलै छै आँखि एगो बाबू की करब हमरा तऽ मन नहि करै छै चूल्हामे खाना बनाइके

तऽ मरबे करबे आ बहुत भूख लगल छै आइ बहुत भूख लगल छै आइ आइ जाइ छै की कहै छै बाबू हमरा तऽ टेंशन से कुछ ना कतऽ गेलियै यौ कतऽ गेलियै हम देखू दूध बचि गेलै अपने खातिर दूध छै ओ दूध कथी ले बच्चे नहीं लिए बेच के के पैसा हेतिए ना अरे बचि गेलै पहिले अहाँ खाना पकड़लियै कि नहि पकड़लियै आ तेन पकड़े थे हमर बुद्धि खाना पकड़ ना हमरा पेट में भूख लगल छै

एना कर लिए ओना कर लिए आ हमरा से भूख लागल छै के देते हमरा करते छिए खाली बोले में आगू आय आ काम करे में पाछू उधौ साबुन सा तू अपन घर में यहाँ करे लानली हम घर में अपन घर में रात करे छलिए आ तू अभी यहाँ करे लानली बर राज करे छले इंजीनियर के सब पर राज करे छले आ दिन रात जे दूध पियाबै छियो

तोरा मिर्चा लगा दियो है हमरा मुचा आय लगे हमर मूड खराब छै तोरा मिर्चा लगा दिया मूड तऽ तू हमरा खराब करै छी झामला लगे फुदुर भाग जो ना रहबै हम घर में हम नहीं रहबै ई साग भात सब दिना बना के खेबै हम नहीं रहबै यार घर में हम जाय छियै जतऽ मन हेतै ततऽ हम लहरा चल जाय छियै नहीं रहबै यार घर में हम जाय छियै जो नहीं रहबै हम